Piv out dija peogwir bon aboe miz Meurzh? Ya, me zo, me eo tornoz. Ha te? Gig e zigon.
Ha kroget vo diouzhtu gant ar c'heleier? Ya.
C'hoant 'peus kregiñ ganti? O ya, n'am eus ket... fin notenn 'm eus un toullad traoù met netra a-bouez bras. Well just evit lârat e oa bet redadeg o newe e Mario Kart eizh Deluxe evit ar re o deus o doa pe a breno an DLC a vo er pevar a viz n'oc'h eizh redadeg ouzhpenn hag gant well ar wechall unan ur gwirini newe hepken. setu ur blijadur peger ez eus redadeg an tren e barzh a fin e barzh Mario Kart Power-Dragon. Yeah
Mat kir. Yeah. Mat tre. Kelou a fait sombre.
Mod all ma c'hoant komz bihan-ha-bihan diwar-benn Nino Kuni Crossworld peogwir ma gwelet kalz bruderezh evit ar c'hoari free-to-play-se e miz Mae. Ur c'hoari free-to-play war pellgomzer finezoug kwa. Ya. N'oc'h ket bet Nino Kuni a zo ur c'hoari a oa bet diorroet gant Level Five o kenlabourat gant Ghibli d'ar c'hoari kentañ hag en doa plijet din. Ha n'hoc'h eo brav ar skeudennoù ha tout. Ren hoc'h eo sell ar fritoù-plaenioù kouni pe petra ha tout-se. Hag buan a-walc'h on bet oan bet souezhet un tamm peogwir pa c'her war al lec'hienn da c'houzout un tamm ouzhpenn diwar-benn ar c'hoari e vez gwelet e-lec'h eskemm moneiz ar c'hoari gant un doare ba moneiz 'vel ar bitcoin quoi. Ah, ya, euh, un FT. Ya, hag e vo... Fin pas c'hoazh, vite poen. Vite poen est juste mon œil, euh, mon œil a sortse. Hag e ben nebeut vo NFT ivez barzh ar c'hoari. Oc'h euh, dibab un tamm souezhus, fin gant... me gav glot ket gant skeudenn ar c'hoari, quoi. Non, ket Hag euh, pezh a zo e c'heller displegañ gant ar fet e bet diorroet ar c'hoari free-to-play oc'h gant Net Marble. Hag hmm. o deus adprenet an embregerezh Spinex, n'eus ket pell zo. Hag Spinex a zo ispisializet e c'hoarioù arc'hant, quoi. Yeah. Noc'h e kavout un tamm domaj e meskañ uh, bed Nino Kuni gant se hag un tamm nec'hus evit ar c'hoarioù fritoù-pled re vras pegoulz ouzhpenn e oar a seblant e ra berzh bras en Azia Ba, a-raok
a-raok pa oa c'hoari free-to-play war, war e zoug e oa tu kaout ur riskl e fait c'hoari gacha vraiment e c'haller ivez kaout ur riskl e fait un dra NFT nous en mescas etre gacha hag NFT ya setu c'est da zont ar c'hoari o video yahoo ya mais euh, goude an NFT zo penn da benn o n'ouzon ket pegoulz out bet da welet Bah eus me ma oan bet o lenn al lec'hienn ha tout-se pa oa deuet e-maez ar c'hoari e e diavez a zihan oc'h aze e oa e fin miz Mae. Ya, puilh ra- n'ouzon ket.
stad an NFT zo...
Ya zo aet da balad. Dre vras o deus diskennet kalz quoi. Ya ya neuze marteze e vo e vo just diouzh ar c'hiz 'pad ar marc'hag e vo paozet gant ar c'henarioù-se. Ya.
Gwelet vo. Ma c'hae model ekonomikel ar c'hoari, euh, ma tu vous paouezet gant ar c'hoari, quoi, zoken ma... Ya, Ba, ya, ya, piur, ma eo ar studio a ziorren-se, euh, a-ratoz ker evit se, ba, Et, euh, do, do ket c'hoant diorren ar c'hoari euh, evit abegoù all. setu. Goudzeze meus euh, lennet ali o c'hoarierien, a lare, ah, brao eston e ar c'hoari, me war a seblant pep tra zo em gefre. Na n'eo ket ur c'hoari... Enfin, n'eo ket ur c'hoari, quoi. Ya, bah ya, bah, on dirait cookie clicker, mais yeah. gant euh, euh, ur bitcoin clicker. Ben Setu ben fin e larain ben tremenez muioc'h amzer o, pouezhañ vid ar profou pe o merañ ar monei eget vid an emganno hag euh, pourmen er... Ya, n'eo ket souetus pas ur gacha, quoi. Ya, ben evet. Euh, Dipitus. Ya.
Euh, Tommoù keleier all zo ganit Ya, euh, Klewenmos e vije deus ar film It Takes Two. Ah ya. Ya, n'oc'h a diorroet gant euh, Amazon, fin a bah, vo produet gant euh, Amazon digare. Hag, Le den euh, Gouela It Takes Two a zo euh, an dudennoù hag an istor.

Setu a-mod-all 'vit achuiñ ganti oa just 'vit lâret evit poent n'eo ket nullet Paris Games Week daou vil daou warn-ugent oc'h evit ar re a fellfe demont e vo etre an daou hag ar c'hwec'h a viz du emi e Pariz. Hag memes tra evit ar re zo o koste Pariz pe a fellfe demont betek eno be vo ar festival Press Start. E fin miz Gwengolo, etre an eizh warn-ugent e viz Gwengolo hag an tri a viz Here, oc'h azezo ar festival tro-dro d'ar c'hoarioù video savet gant levraoueg ar BPI, a zo er greizenn Pompidou. Ac'h eo an dekvet embannadur deus ar festival hag ar bloaz-mañ e vo lakaet ar gaoz kalz war ar sonerezh c'hoarioù video. Cool, un tamm keñv 'm eus met... Ya. Ha te se, c'hallo, se... bezañ plijus evit tud all. Ya. Setu.
Mat-tre. Ba ur gomz eus traoù a c'hoarvezo. Uh, bez e vo ar Gamescom aze a zo o tont, ar zun o tont d'am soñj. Ha be vo um, ur brezegenn eus ar Gamescom neuze enrollañ a reomp d'an un, un warn-ugent a viz eost. Ya.
D'ar sul hag ar brezegenn a vo d'ar meurzh neuze moarvat e vo embannet ar post-skignañ goude ar brezegenn ne ouzon ket c'hoazh setu moarvat vo tweetet un tamm diwar-benn ar pezh zo bet lâret gwelet vo bet voye e miz Gwengolo ar zadivent. Ah, mais ya Hag a zo bet, neuze bet zo bet un tamm kozh eus uh, ar bloaz-mañ peger e vo, neuze evit displegañ un tamm peter ar zadivent. Ar zadivent zo un darvoud daouzet gant uh, Zerator, hon eus komzet divar e benn dija d'em soñj. Ya.
Hag a stroll uh, strimourien uh, gal, uh, galeger, galeger. Brudet evit dastum arc'hant evit an aozadur neuze da skouer warlene oa Action contre la faim, Daoulasso oa Amnesty, ha setu traoù mod-se. Ha neuze ar bloaz-mañ ar wech diwezhañ vo aozet er stumm-mañ. N'ouzon ket pegoulz vo goude, met setu neuze oa un taol diwezhañ. Hag fellout a rae da Zerator aozañ un dra bennak diwar-benn an endro. Neuze doa, doa dibabet an aozadur Good Planet, met baouez zo bet kalzik a reuz diwar-benn an aozadur-se. Blam d'an emglevoù noa gant Total, da skouer, hag hag komzet an doare eskis eus ar pezh vanvet biodynamie aze, zoun ket ma ouiez petra eo.
Un dra evit gwer sanguin. Ya, ya, ben, ya un dra un tamm ezoterek, n'eo ket skiantel tamm ebet. Ha neuze eh eus graet, evit ar wech kentañ, neus graet neus dibabet pas mont gant Good Planet, me ober ur sontadeg evit dibab pemp, pemp aozadur. A voe, a vefe neuze dilennet hag vefe roet arc'hant dezhe, vefe dasparzhet un doare ingal, an arc'hant. Setu. N'eo ket fall an dibab-se, met la fin. Ya.
Ya, ya, ya. Ha da skouer, euh, Good Planet, Good Around, bezo ur streamourez magla a-hed oa doun nac'het euh, kemer perzh ar zidivenn just a-walc'h peogwir euh, Blam da Good Planet.
da, Yeah. da noz dur hor bedi bourbet. Ya. Ouais, Ya bon, plus c'est un plus. drag greenwashing davat quoi. Ya, ya, pen da ben. Euh, Setu neuze gwelet vo emiz Gwengolo, euh, meus question jen deiziad vor resis, mais gellout a rit kavout se ez var internet. Goude m'oa un tamm keleier all diwar-benn Embracer Group goudarez Kikezik pe te Embracer Group Tamm ebet. Eh ben met kennebeut a-raok kouezhañ war an tamm keleier-se a-benn a fin e un doare an Disney nevez pe ar Microsoft nevez eo bet Evit ar c'hoarioù video un embregerezh a adpren ur bern embregerezhioù all war-benn studioioù all. Neuze aze da ziwezhañ o doa adprenet Limited Run Games da skouer hag a zo un embregerezh a sav c'hoarioù e stumm-boest eus c'hoarioù stumm-boest eus c'hoarioù dizalc'h. prenet o doa ivez ar studio Gearbox e daou vil un warn-ugent. Neuze Gearbox hag a zior Borderlands e-touez traoù all. ur studio bras a-walc'h memestra, studio reoù bihanoc'h evel Tripwire. A-wechoù un tamm pelloc'h eget c'hoarioù video dreist-holl, un dra bras-kenañ aze. Prenet o deus ar gwirioù war pep tra The Lord of the Rings hag The Hobbit. Opala!
Neuze int o deus an holl gwirioù war tout ar filmoù, war ar stirajoù. Neuze ar gwirioù war ar stirajoù a zo o vezañ graet gant Amazon, er mare-mañ, war ar c'hoarioù video, ha tout ar pezh zo liammet gant, gant se neuze.
Neuze ouais, ar sapre, euh, ar sapre gallout zo bremañ gante, hag euh, bah, g- gredo deus neuze ur pennad evit euh, komz ar ben-se ha ne ro ket c'hoant tamm ebet. Komz a ran dija, ya, se a vo bra, brav en hon IP portfolio, neuze pa zo ar ger-se, le- neuze neus roet un tamm euh, c'hoant dislonkañ din. Euh, mais setu, euh, ha goude ez euh, un dra a lar e... Ah ya, mais se a roio deomp an tu da

Enfin, n'eus ket dem kement-se. Fin bref, euh, un tamm iskis. Un tamm... euh, bon, Gure n'eo ket oberiant tre... euh, Enfin, n'eus ket kalz a oberennoù diazet war euh, oberennoù Tolkien, estreget ba bewabe ar c'hoarioù... euh, Penaos int anvet euh, Middle-earth aze? Yep, Ha be zo Gollum war uh, Zioren aze gant... euh, yep. Penaos anvet ar studio. Parce qu'elles sont genre noir studio. Mais sais-tu, euh, Garstirat gant Amazon, mais modal, oa ket kalz a drawal. Vera kreset. Bezo un dreset enve oui euh, va roari, ma zo rakreset gant Netflix, da msonch. Fin bref. Mais ahe ma krog d'ave ur gwir euh, cinematic universe euh, emo Disney. Renom ma gortos kalzig a drawal, ne ne he diazet var euh, skridebet benafin. Skrin ne fait travar a skridou et gant Tolkien evit, evit ober kalz a draoù. Euh, Dark Horse Media o deus ivez. Euh, Dark Horse a zo un embanner... Euh, Borno 37. Borno 37, setu, neuze gant ur bern traoù brudet evel Hellboy, Sin City, Trichorn, The Umbrella Academy, da skouer. Euh, Chotu, neuze marteze vo graet traoù gant gante euh, Dirbanze, filmoù, tirajou, traoù, c'est Post-tirajoù Umbrella Academy zo dija unan evel-just. Mais in deus ar gwirioù bremañ. Uh, neuze an embregerezh-se, setu a zo un doare uh, uh, embregerezh bras-nevez a c'hwi a c'houlenno mais penaos deus bet kemenn a arc'hant evit adprenañ tout se yeah. e ba recevet o deus ur milliard d'euroioù digant uh, gouarnamant Arabia Saoudite ah!
yeah

C'hoarioù video met trawal. Ya, yeah, euh, ben fin, e ledanoc'h e tout an entertainment. Ya.
Je tu nous m'en va de chomo juste Disney hag euh, un ah, ebetem bregrechoal mosse a chomo bev. Hag a ad preno an egri ar rewal euh, bechan amzer.
A marse vo ad prenet euh, piouar Embracer Group gant Disney. Ya, bo ya, ma teze d'an arrêt. Ha val se vo au-dessus Count the Lord of the Rings euh, cross euh,

Setu se hag mod all ba 'meus ket c'hoariet kalz 'benn ar fin. c'hoariet 'meus un tamm gant Kirby ha tout se met 'meus ket n'on ket prest c'hoazh da c'ho- da gomz diwar-benn Kirby da'm soñj. Ha petra mod all? un tammig Mario Strikers oc'h eo met pas trawalc'h ken nebeut. Setu, setu, n'oc'h ket àr ar c'hoari a gemer ar muiañ amzer din er mare-mañ, a zo Judgement. N'oc'h ket c'hoant da gomz diwar-benn Judgement. Met n'am eus ket achu c'hoazh hañ. Ya, mais prest out da gomz diwar-benn Judgment, memestra. Ya, peogwir d'am soñj 'm eus gwelet ul lodenn vras deus petra 'lec'h ober barzh ar c'hoari betek-henn. Mm. N'oc'h ket Judgment a zo ur spin-off deus ar c'hoario Yakuza. Hoc'h eo diorroet eo gant Ryaga Gotoku Studio hag deuet oa e-maez e Bro-Japan e daou vil triwec'h ar c'hoari-se. c'hoari rann-me war PS pevar met war PS pemp zo ur stumm remaster hag kavet vez ivez war Stadia, Xbox X Series non non non c'hwec'h. One X Series X, One. Ya hag Amazon Luna.
Ah, ya. Ya. Setu, vid ar re euh, talpenn c'hoari yeah. war an al letrin-mañ. Euh, nore. Ur ur servij kod gaming-mañ mat. Ya, bat se, ya, kesokin. Euh, c'hoarvezout ra an darvoudoù en ur c'harter euh, ijinet deus Tokyo anvet Kamurocho, evel euh, c'hoario Yakuza. c'hoari avantur eo e lec'h ma c'hoarier pers Yagami. Hag, ah, memes diorroerien a Yakuza, ni Ya, ya, ya, penn-da-benn.
Ah, ya. Ah, ya, ya. Eus benn a fin un doare spin-off eus Yakuza. Ar frazenn gentañ meus lâret a oa se. Ah. Ur spin-off deus ar c'hoarioù Yakuza e... ok, digarez.
Setu. Noc'h eo Yagami a zo un avokat bet n'eus ranket paouez gant e vicher peogwir benn-ar-fin e vat difennet ur muntrer hag an den zo fin deuet oa a-benn da pas bezañ toullbac'het a-drugarez da Yagami ha war-lerc'h n'eus loc'het unan bennak all kwa. Noc'h eo skandal ha tout se. Deuet eo da vezañ un enklasker prevez. Bremañ hag labourat 'ra ingal gant familhoù yakuza kwa ver penn-da-benn 'barzh ar metoù-se. Ha pa pa grog ar c'hoari ez eus ur rummad muntro iskis a c'hoarvez er c'harter gant tud a vez penaos plantet trev en o daoulagad. N'oc'h ket e fell d'an haroz kompren piv piv eo lorc'h fin petra c'hoarvez kwa peogwir e sur e duilhetoc'h evit pezh graet d'an dud. Setu n'oc'h ket dre vras. Posubl eo pourmen er benn a fin e tremen pep tra er c'harter oc'h n'eus ket tu da vont pelloc'h. eget kemm rotcho, met bras a-walc'h eo. Hag posubl eo pourmen hec'h arter evit mont a-don. Heuliañ an istor pennañ evel-just. dre gesto a bep seurt n'oc'h alies un tamm ah ret eo dit mont da gomz gant bidul en davarn. A lâro dit nann nann nann hag an den-se a lâro ah ma c'hez e-lec'h ma lec'h. tout se n'oc'h benn ar fin an doare kesto zo un tammig mont a-don bepred quoi etre lec'hioù mont da gomz gant hemañ-int hag hag all. Hag ez eus ur bern, ur bern, ur bern kesto a a eil kwa. N'hoc'h c'haller skeudenniñ kijer, sikour kerwerzherienn ar c'harter, ober redadeg o dron, tañva boued pep preti, mont da c'hoari er sali o c'hoari pegoulz ur bern, pep lec'h. Avel c'hoarioù ar rummad, c'hoarioù al ar rummad. Ya, ya, ya, ya, pennamen. Hag un oc'h se, al lodenn-se meus ket gwet c'hoazh, met ur mare bennak war a seblant e c'haller kat uh, ur c'haredig, ur plac'h, hag uh, mont da bourmen ganti, reiñ profoù dezhi ha tout se. E se, me n'eo ket arriet ar c'her c'hoazh. Setu. Uh, en enklasko zoken e zeus meur a doare da c'hoari, noc'h e c'hallier Ul liamm an dud hep bezañ dizoloet kwa, un tamm stealth. Bez' zo se, goude-se e c'haller skeudenniñ an dud evit prouiñ un dra bennak. A-wechoù ranker dirijañ zoken evit dont a-benn peogwir e c'hall an dud radanvezout an anv. Da vareoù all e vo ret redek war-lerc'h un den. Oc'h e zo gant kutev bihan evit pas mont da skeiñ an dud er straed ha etrevese. A-benn ar fin eo ret ober kesto a eil evit kat traoù a ra ar c'han evit mont war-raok en istor. Ne ver ket ret ivez d'ober anezhe tout, met ret eo ober reoù zo, peoc'h a-hend-all ket traoù a ra ar c'han evit Evit ba da Varraoso ret prenañ titouroù digant tud ha tout se digant tud a c'hall kat traoù kuzh deus ar polis ha tout. kalz emganno a zo ivez evel-just. N'oc'h ket a-wechoù pa vez roet pourmen e-kreiz ar straed e vez torget gant strollajoù ba dre vras Yakuza kwa. Ha n'oc'h ket ret taolañ deus dionte hag ivez en istor ez eus emganno brasoc'h un tamm gant komprenañjoù QTE ha tout se. Noc'h er stil, bez zo daou stil emgann, unan un tamm a-stroll hag unan muioc'h hiniennel ha tamm-ha-tamm vo a feur ma c'hoarier e taper poñchoù barregezh hag e c'haller gwellaat pe klokaat ar stil ar stil emgann koa. Ha pezh a zo fentus e c'haller da skouer ma zo ur skritell, fin panelloù, bruderezh er straed ha tout-se, pe ur marc'houarn, petra 'vez-se, c'haller impliout. An traoù a zo er straed evit skeiñ gant an dud. Ah ya.
Se gavan fentus.
Noc'h eo ar poañchoù-barregezh a c'hell ivez servijout da drewal, estreget noc'h evel-just gwelloc'h da doare emgann Yagami. e c'heller ivez dibab bezañ diskretoc'h evit heuliañ an dud pe dibrennañ aesoc'h an horejo traoù a-seurt-se. Ur spered japanat-tre a zo gant kesto-droch penn-da-benn, da skouer dec'h me'm eus ranket redek war-lerc'h ur berukenn. er strejo, pe c'hoazh tapout ul laer hag a vez olerezh brageier bihan merc'hed quoi.
Traoù droch penn-da-benn. Ya, setu.
E gwirionez, e kavan e ur c'hoari gant kalz traoù d'ober quoi, kemer fin ma sentimanт na lignez jamais ober pep tra quoi, seblant tout ra difin pe dost. Hag anzavomp en un tamm ah bezañ an istor d'ober me c'hoant 'meus mont da bourmen da welet ma c'hoarvez ket traoù piv benn ar fin pa vez ur bourmen e c'hall c'hoarvezout un dra bennak kestobihan ouzhpenn ha tout se. Ya, ha n'eo ket re randonus?
Bah dre vras c'hoariañ ket pad pell spontus n'oc'h ket... met da'm soñj gav goude ur pennad e rank bezañ un tamm randonus peogwir oc'h eo me ma-un 'meus dija gwelet un tamm tout tout pezh zo d'ober. N'out ket rediet d'ober tout an traoù e-kichen Non, non, non. Non, bah, Da skouer, me, skeudenniñ kijer, vit poent, ma skoaje ket gwet. Euh,
Hag, euh, on est et brocus gant tout ar pezh zo d'ober. quoi. Ya, ya, penn da bell.
Hag euh, me zo arriet e pengentañ tout an istor, quoi. Noc'h eh, vit poent, euh, gweren on ket mateze tapet penn da benn e-barzh. Met war a seblant eo mat-kenañ an istor hag en ur stumm eus hast gouzout penaos e troio an traoù tout quoi war-lerc'h e advouezhiet mat-tre ivez eus kalz lodennoù advouezhiet goude-se e gwirier e c'hall se bezañ ivez gasus met bez zo ur bern ur bern ur bern sinematik n'oc'h a c'hoari istor en ton ya penn-da-benn Setu, n'oc'h eo ba evit poent e plijiñ a-walc'h. Mat-tre.
Bah ya, c'est un doare c'hoario open world japanat, vel-se, vel ma zo ur bern euh, embannet gant Sega. Ya. Vel euh, bah yakuza dreist-holl, Shenmue, tout-se. Ya, ya.
Penn-ha-benn.
Mat-tre, ba dispar. Ha te diwar-benn peseurt c'hoari rez da gomz? Ya, bah, me 'meus echuet ur c'hoari ivez. echuet 'meus Elden Ring euh, dec'h da noz, e gwirionez. Trugar evit ar c'hlaplap. Euh, Kan degurvezh 'meus lakaet meus tra. degurvezh war ar BuzzFeed, moarvat.
Setu.
Euh, hag a heb eus c'hoari un dro, peuiañ bremañ neus c'hoant adober ar c'hoari gant tudennoù doareoù tudennoù all. Neuze, e, euh, setu, e vo difin hag e va just kenderc'hel ivez ma fartien gant gwan Vinsel ha tout. Yeah, ouais. Euh, hag adober ar, ar New Game Plus, tout ça. Nous n'eus que déchu c'hoaz. Mais euh, setu. Puis juste très à c'hoari Elden Ring. Ça ket mal un temps diez serfin Setu, mod-all, e-kichen Elden Ring e vez distanat e 'm eus c'hoariet kalzik gant Vampire Survivors. N'ouzon ket ma peus klevet komz d'ar c'hoari-se, Geekezik, met ur c'hoari nie doare Idle Game, mais un tamm a-rocketoc'h eget un Idle Game. Da lâret eo. Et eo bet diroet gant un den e-unan ha neuze e awenet kalzik gant Castlevania barzh an helc'hgelc'h, barzh an tresadennoù, barzh an objedoù c'heller kavout met n'eo ket tamm ebet ar memes gameplay. Ar gameplay a zo simpl a oar pennafi e vez, euh, e vez euh, fivet un dudenn met n'a l'air nemet fival, n'a l'air ket taga, enfin ne, ne divizer ket pegoulz taga. Ha bez zo ur bern enebourien o errout a rede euh, dreistbevañ, survivors, Dastumet e vez armoù. dastumet e vez objedoù pasivel. Ha neuze, an armoù-se a denn o-unan. Da skouer, bez' zo ba armoù Castlevania 'vel ar Vouc'hal, 'vel ar Scourge, ça tout. Hag neuze e setu Gweladne dastum XP afer ma vez lâret enebourien, ha ret eo dreistbevañ pad un hanterer evit an dra klasel, hag aze on eus gounezet neuze bezañ ur bern traoù da zivlokañ a-benn ar fin. An den en deus diroet ar c'hoari a-raok a laboure war ar mekanikoù arc'hant neuze. Neus desket ur bern traoù war penaos... war empenn an dud, penaos... trituri empain an dud hag lakaat tout a...
Pezh a lak suj an dud, quoi. Ya, setu pezh a lakaat an dud da gaout traoù hag a lak ne da vezañ laouen 'n ur c'hoari video, quoi, en ur stumm. Mm-hmm, mm-hmm. Ha neuze eo bet... Penaos, ar c'hoari zo marc'h ha matre ha n'eus ket tu pe arc'hant er c'hoari. Met na fin, e mekanikoù, ave, enfin, traoùigoù a vez implijet er mekanikoù arc'hant hag er gacha ha tout. Mais ar re a zo n'int ket implijet evit gouiet arc'hant, ne nemet evit...
Reiñ plijadur d'an dud, setu. Kendelc'hus ar c'hoari.
Setu, dres. Ha neuze, setu, gant ar brevech vez goulet e, e dudenn, lac'het vez ur bern ebourien d'un taol, neuze, pezh ur bern traoù ar vrez war ar skramm, enfin, penn-da-benn evit gervel da empendon. Oh là là, pachinko.
Setu pachinko pandaven. Uh, neuze ur bern tra dizloka, hir a-walc'h er c'hoari, neuze dut demez e ne oa ket kalz a draoù, bremañ neus ouzhpennet kalz traoù, bezo bepred taoù da zivloka pep lec'h, neuze peus bepred c'hoant distreiñ da c'hoari, ha dreist-holl uh, n'eo ket un engouestl bras, quoi, puilh an erez nemet uh, uh, fival an den ha, ha dibab ar pezh a, a zivlokez, neuze goude bezo ur bern traoù gant uh, sinergiennoù etre an armoù ha tout. da, da zeskiñ. be un dra, un dra a blij din kalz c'hoari pa zellan ouzh ur stream pe ouzh ur video bennak da skouer. Mm. Peger n'eus ket, ne c'houlenn ket kalz a, a energiezh euh, setu. Juste da profiter eus euh, tout euh, an hormonoù a, a, a, zeu pa peus ce point chou à tout. Neuze setu Bouskekêr, Fentuzé, neuze bremañ evel-just varti m'vez kavet dek mil c'hoari a glask ober memes tra evel-just pevech ma vez ur priñsip hag a zo aes da ziorren. Klasket 'm eus unan anezho a zo anvet Twenty Minutes Till Dawn, a zo memes priñsip dreist bevañ gant ur banerenn o tont, me aze Ur meskaj ivez gant un twin-stick shooter da lâret eo e c'haller memestra bukañ. Bez zo armoù disheñvel toutek a pep hini. Enfin, setu un tamm muioc'h engouestlet. Hag ar c'hai pad ugent Ha diaes a-walc'h e gwirionez. Petra? Ar c'hoarierden a bad ugent munutenn oc'h Ya, ar vachement ugent munutenn e ret dreist bevañ. Setu. Et plus a-walc'h ivez, n'eo ket ken klok ha n'eo ket ken diazezet war tout ar memes traoù, mais c'est un tom muioc'h a gameplay. Ah, très.
N'eo ket fall.
modal, petra meus graet yac'h oet meus un tamm multiversus hag a zo ar Smash Bros. ahe gant Warner Bros. gant Herbert tudennoù Warner Bros. gant euh, Puisque zo bezo Rick and Morty, bezo euh, Bugs Bunny, Arya Stark, Mère Raycal, gant Garnet, euh, Steven Universe. c'est tu tout tu des nous euh, à Warner. kazi. N'eus hini ket fall 'ba ur Smash Bros. un tamm 'vel Smash Bros. hag euh, penaos hini euh, Nickelodeon.
Nickelodeon, hey ya, setu. Euh, setu. Ah hey, diazet kalzik war an skipailhoù daou, daou enep daou. Euh, crosantet 've e mat diazet da c'hoari war se hag euh, bezo euh, Barregezhioù benn ar fin a servij d'an den a zo ganit. Pezh n'eus ket em soñj war Smash Bros. Non.
Setu.
Euh, he gwirionez e gred evit ça, e poagneus dija euh, gant ur mignon a gwirier e plij juste euh, bah, setu c'hoari euh, daou enep daou euh, eh, war internet.
Bah. N'eo ket fall.
Um, Modal, on eus c'hoariet It Takes Two, mais marteze vo komzet en-dro eus ar c'hoari-se pour no echuit. Ya, bah ya, sur oc'h. Ya.
Mat-kaer. Ha mod all, c'hoant meus un tamm Fall Guys, me meus ket kalz a draoù da lavar, gallout a rit euh, sellet e stream, a wechoù e c'hoarian e stream gant tud all. Mm. Setu peger e, e digoust abaoe nebeut amzer. Setu dreist-holl evit ar c'hoarioù a ran er mare-mañ. Mat-tre. Setu setu. Ha kenderc'hel a rin, da'm soñj, gant Elden Ring ha goude gwelet a rin. Euh, prenet 'm eus ar ar Steam Deck. Ya! Neuze euh, moarvat e rit un unpacking hag e, e komzin un tamm diwar-benn ar pezh 'm eus gallet c'hoari gant-se. Harvey Choton. Digarez e vo da enrollañ Navaden. Ya, ya, ben Naven. Setu.

Meus ket, ma ket c'hoariet kalz da Splatoon daou e fin ar Lon. Noc'h eo setu, gwelet vo. Se se zo un tamm an dra deuet e-maez 'benn nebeut. Hag mod all bez' zo c'hoari nevez an den 'neus gwad Her Story.
Gant un aktourez oc'h eo? pezh a zo, 'm eus ket c'hoazh boued Telling Lies noc'h eo, mat e vijani c'hoari da Telling Lies a-raok prenañ ar c'hoari nevez. Setu.
Ba, yo. Neuze, me 'zo... Ar c'hoarioù, an tañvaoù 'm eus graet 'pad ar Steam Nexus diwezhañ aze. Un Nine Souls en doa Sekiro e daou D gant ur bevad super brav gant ar studio Taiwan, Hortozan. Bouzouyé, ar c'hoari all 'moa graet, un dra c'hoari metal, c'hoari FPS, c'hoari Doom.

Evel-just, ledenn A Plague Tale Innocence, enfin setu ur bern traoù, ma he, on ni o komz eus traoù a vo ben pell pell spontus, met dre ma ne ouier ket pegoulz vo enrollet an avalenn peter Ya. Pan. Da zont.
Memes tra.
Ya, dres. N'ouzon ket hag ar Gamescom, be oa un dra diar ur Hogwarts Legacy, bon, se ne c'hortozan ket kalz. Ah, mais attends, en a stumm, mais bon. Yeah.

a glask bezañ dieub hag ret dit erzhal-ne da vezañ dieub penn evel-se.
Kontrol levioù Harry Potter, quoi.
Mais ben, noc'h e... Ouzhpenn e teu emez da vare... e teuio emez da vare ma deabla, daou dewezh war lerc'h. Noc'h eo un tamm, eh, daoust hag en omp bro-Frañs evit ma deabla, pe... hag eñ a boycott, quoi. Yeah.

Non Déjà parce que t'es chou d'Arceus. Ola, a be vo euh, Pokémon euh, ru a moukor, eh E miz du. Ah, ya.
Mm. Bientôt, il y a Pokémon. Mais ya. Euh, on da glask pezo Jeff, euh, Jeff Cayley, deus kaset ar Posteldin.

Ma peger peus ket, euh, peus ket kostrimet, tu vois Non.
Setu.
Ok. J'ai besoin Gervais, je peux se costrimer et, et Cassandide en traocé. Allez, à Matri.
Euh, je tue. Euh, prendre peus comme trawal, trawal in kerc'hoario video. Oh, bah ya, peraket. Euh, nor eo, daoust hag eus komzet diwar benze ouian ket, mais... Ar bloaz-mañ e sellañ kalz eus filmoù oc'h e vo dreist-holl se a gomzin diwar fin dija dre vras er vuhez e sellañ kalz eus filmoù met ar bloaz-mañ muioc'h c'hoazh. N'oc'h e lennañ nebeutoc'h ha tout se hag e c'hoariañ nebeutoc'h hag all hag all. Setu, oc'h eus ur bern filmoù da a Lyon. Mo da vont da gomz eus an holl filmoù peus sellet abaoe ar wech diwezhañ. non, euh, Ouzhpenn-se, euh, n'on ket sur. M'eus dibabet, oc'h ec'h an da gomz diwar-benn ur film nemetken. Yeah.
Mais Emañ c'hoant ober un digoradur hegasus digare. non, mais tu connais nemet, tu connais nemet.
Nor ret Explique en temps ar contexte. Ya, setu.
Nor ret oa din dibab etre ar gwellañ filmoù meus gwelet ar mijo tremen. Ret an da venegi pe war film, met na gomzi nemet diwar unan, ok?
Pes peson. Nor ret ar Ar pevar film o deus plijet ar muiañ er miz zo tremen aboe miz Meurzh a zo Le Sommet des Dieux, mar plij sellit deus Le Sommet des Dieux. Ah ya, eh, la rant dit puis on sellit gant. Bah ya. Euh, penaos, il faut, il faut sauver le soldat Ryan, Saving Private Ryan n'a ma jamais gwelet, hag a zo e gwirion tispa. Spielberg, euh, Spielberg. Euh, Shawshank Redemption, Les Évadés, hag a zo ivez ur film mat-tre. Ha neuze ar film diwañ hag a gomzin diwar e benn a zo film Pixar Soul!
Ah ya, vous allez te coller de plusieurs cinémas, emañ? Mais non, pegur n'ez jamez deut emet ar cinéma! Ah ya, pegur covid et tout. Ah ya! War Disney et Movie, ouais, Setu ouais, ar ouais. film-se oa ch- oa bet lakaet war Disney Movie diouzhtu. Ha ne jamas eus emez ar sinema, pezh zo, e gwirionez spontus.
Ya.
Setu n'oc'h ket Soul a zo ur film evel ma film ur bern tud o doa gwelet goap peogwir pad o tiskouez de filmoù Pixar o lâret ah ar c'hoariello deus fromo a ouian ket petra deus fromo deus fromo ha tout se hag vraiment... Ar fromo deus fromo? Ya, setu.
Ah, bremañ on du-du o teus fromm. Yeah. Non, c'hé, setu. Euh, Soul a zo ur film diwar-benn un den hag a fell fedeañ bezañ jazzman. Ha pezh a zo ne teu ket a-benn quoi da vont euh, betek penn fin euh, de, de just kelenner sonerezh. euh, les gens mettent deuet a-benn da, da pout brud quoi gant, euh, gant ar pezh ar, gant ar sonerezh. Padal e ze a lakne on davez an laouen quoi. Hag just pa teu a-benn da gad ur gig, ur sonadeg a-feson e varv. Hag en em adkav barzh ur seurt lec'h iskis evit an eneoù. A-benn ar fin e rank sikour fin e c'hoarvezent n'on ket gont pep tra met e fin ar gont e fell dezhañ eñ distreiñ da da genderc'hel e vuhez ha ret eo dezhañ sikour un ene all ha na gav ket un doare pal ur seurt buddy movie un tamm diwar-benn kavout ur ster d'ar vuhez quoi. Setu.
Brav eston eo met gwirionez Jañs-meus hon eus c'hoariet ur wech da Framed hag e oa un daolenn deus Saul hag 'vije bet lâret skeudennoù kwa, skeudennoù New York a zo pa welez ket an tudennoù an endro ha tout se zo brav brav brav brav hag e gwirionez 'meus kavet ur wech ouzhpenn fromus spontus ha dispar ar pezh 'vez lâret kwa diwar-benn Ba ar vuhez, bezañ evurus, kader pal er vuhez, enfin pa setu daoust hag-eñ a-bouez dont a-benn kemer micher un dra met zoken evit traoù a blij dit hag all hag all quoi. Ya.
C'hweh.
Un tammig dipitet on bet gant ar fin tout, oc'h an oad da sellet daoust hag-eñ oa se ar gwir fin er penn gentañ hag Da bar a seblant, non, ar gwerfin euh, vije bet tremeloc'h deus pezh miche me ijinet. Mais n'eo ket gavus kompren a ran ret e Hmm. ober plijadur d'an holl. Setu ne, ne blam, enfin, euh, e gwirionez, he, ma vije bet ar fin euh, ha miche bet c'hoant, miche lakaet dek euh, war dek quoi d'am sonj. Se zo, Yeah. hag a, a, an dra la kanon da la, la rat na war dek. Fur mod all Ok. oa super. Setu ur Pixar a galitailh. Mat ker.
Ha te Euh, mais meus ket zlet kaben a filmoù. Let meus un tamm er maremañ on olen euh, Les Are You the Witcher hag ma besoin je me se... enfin m'o croise il ne croise pas d'heure pennat. Mahad.
Euh, putain. Ha setu hag e selaouont eus ar Conan diwezhañ, strollad metal. Hmm. Ha mod all 'm eus sellet ouzh ar film Vesper Chronicles ganit er sinema. Yeah.
Sellet on oa en a-raok, mais vraiment e deu d'e maez. Yeah. Deuet deuet maez d'am soñj dreist-holl er sinemaioù bihan. Hag a zo ur film uh, gall-belgio uh, lituanian gant ur sevenourez lituanian hag ur sevenour belgiat ma ne fazian ket. Mhm. Hag a zo neuze euh, ur film skiant faltazi a, a goude an apocalypse hag a gont euh, istor ur Ur grennardez hag he zad o vevañ o klask dreistbevañ er bed-mañ. Ya. N'on tin ken muioc'h.
Pa, pe, gaou gallout a reer just lâret eo ar bed lec'h euh, ar greun ha n'int ket euh, frouezhus quoi goude... Ya. Enfin zo ur gudenn euh, evit kat boued. Ya, setu.
Ha, ha neuze 'm eus kavet plijus-tre ar film. Ben-Affin, et setu euh, Penaos An istor a c'hell lakaat da soñjal e, e filmoù distopie all a lec'h ar raberzh bras er mare-mañ. Mais Ben Affleck e, me gav, et setu dre m'eo ur film gant nebeut a budget, graet en doare dizalc'h, zo Enfin, vez ket lakaet kement an arc'hant war tout ar traoù birvilh ha tout, met setu kalz gorrekoc'h eo, me gav. Ha me gav se plijus, enfin, lakaat a ra ar Ronan da soñjal e tout ar filmoù un tamm iskis 'm eus gwelet en Utopia ha tout. Yeah. Euh, mais a zo bet graet gant ar, setu gant ar galon, quoi.
Yeah. Euh, ha neuze, euh, tu m'eus tremet ar, ar mare mat, ha Lawadon o velet vefe bet vefe, euh, dasparzhet ken mat kwa vefe graet bruderezh ha tout zo laouen a oar puro arvest ket alies vefe dre vras vezont skinder festival du nemetken ar filmoù-se ya gwir hag goude dvd war pe ya setu
neuze ma plij deoc'h ar skiant fantasik da sellet ouzh Vesper Chronicles meus kavet oa kalzik a awen eus film Miyazaki vel Nausicaa pe

Penaos ya, me 'm eus kavet e-keñver an endro, fin tout-se, ur seurt boudoù etre plant hag loened un tamm ivez. Deuet pezh zo revel deus Dark Crystal ha tout-se 'oa deut super mat quoi, am eus kavet istor all ur gwir un neuz dibar a zo gant ar film quoi, n'eo ket gwelet e lec'hioù all.
Se zo sklaer.
Chutu.
Mat-tre.
Ma setu tout evit, evit an abadenn-mañ.
Ya. He ket an abadenn o tont, n'ouzon ket pegoulz vo. Be moarvat vo un den bennak memestra. Setu. He kenderv echal. Kenavo.